Not one but two West Walian women yn trefnu priodas! Mae mam yn excited 'fyd!
Hitler a Mussolini, ond heb yr happy ending! Gan bod hwn fan hyn rhy fên i drefnu stag i hunan, dwi 'di bwco dwy noson i ni mewn gwesty moethus. Yf fi a wraig yn cael input de? Real mochi! Dew, cwrci!
Gerwyn, favours? Nid digon o favour nhw, invitio nhw! Oh, sai'n mo, fi jyst yn teimlo fel sai'n control, t'mod? Rhwng hi, mam hi a mam fi, wel sai'n cael input. Maen nhw hyd yn oed wedi dewis siwt i fi. I mean, mae fe'n forced marriage, odi e? Ti'n gwybod, ti'n clywed am pethau yma ar y news? Ie, yeah, dwi ddim fel arfer involved fel 30 something cardi boys, dwi'n dwi? Sa'i mo, mae fe just a nuisance, ti'n gwybod? Mae fe'n dominate o bywyd fi. Es i wedding fair for ddiwrnod. Hell. Priorital. It looks a fuck. I've done Just nothing wrong. Blode. Rwy'n ei dynnu lluniau. Wedding favours, be bynnag yw'r rheini. Carriages. Twa, just galwch nhw'n geir. Bwyd? Mae hi'n o'r rhaid i gael bwyd vegan. Oh. You'll never take me back. A wedyn invites. Goffa gwahodd pobl, ond i ddim gofio bod nhw'n existo. It's waste management. Your brown bin.
Oh, thank you. I, uh, I thought you were someone else. Try not to break that one now.
A wedyn gorfod meddwl pwy sy ar y top table, ti'n bod, ers y divorce. Oh, mae'n nightmare. Ni'n byw dy gili, mae babi dyn ni. Job done. Twa, ffys! I mean, fi'n joio mynd nôl west a gweld pawb. Ond allai wneud hwnna heb gorfod talu am 3 cos mil i bawb. 30 pound a head! A wedyn, priodyn capel! T'mod? So be' sy credin Duw yr un pryd a Siôn Corn? Fourteen! Ie, ond chi'n like soulmates? Soulmates? Na!
Sa'n credu yna chwaith! Er, gweud ni, falle bod ti'n iawn. T'mod, mae'n briliant yn Mario Kart. Briliant! A wedyn, mae'n joio WWE. Ffantastig! Er, Ers ni gael y babi, mae'n gweud bod yn hen bryd ni dyfu lan! A twod, mae moyn ei bethau bach mwy mature! Wel, fi'n dechrau meddwl bod ni ddim mor compatible yna, t'mod? Nes i weud i ti bod i'n ropo fi fi mewn i book club! Book club?
Book club!
Fucking hell.
Beth yn mynd i sortio mas be ni'n darllen wythnos nesa? Tro brau yw i ddewis? Come on, beth sati ni? Reit, oce. Okay.
Mae dy fi treat bach chi. Fi rydyn nhw'n sôn o connections i gael llyfr hot off the press. Dyw e ddim hyd yn oed mas to. Fi ond yn reido winners gan Siân Cothi. Ie, fi 'di neud ffotocopis i chi'n barod. 'Na chi. Ei, dim problem. Croeso. Beth am i ni droi at llyfr wthnos dwetha? Carafanio, nofel feddugol Daniel Owen. Beth o'ch chi'n meddwl?
Shit! Diabolical! Yr unig peth allai weud yw bod e basically yn syml lan pa mor shit yw Carafanno. Sai'n gwbo pwy yw Daniel Owen, Ond os mai dyma be mae fe'n gwobrwyo, sa i'n meddwl bod e'n gwybod lot am literature. Fuck me! Ni yn cael laff tu gul i fydfe. A jyst sa i moyn trio mewn i un o'r dynion 'na sy'n joio esgus bod yn poced gwraig nhw, timod? Oh, better ask the boss. She wears the trousers in this house. I had really good brownie points by doing that. Mae'n pathetic. Ie, yeah, ond to, good party ddo. Good, good party?
Saimo, bolic, googles i'r wedding venue pyddiwrnod, back a beyond. Rhywle bydde Ben Fogle yn jizo drosto. Peth arall am briodi, byddwn i'n permanently related i honna wedyn! Glenys, mam i, syni'n i datin sy'n trial dod i fyw dyn ni tel. O, gwe ni, mae'r FaceTime dyn ni trwy'r amser, sy'n llon iddi gael!
Watching the film, are you Bry? O, oh, Iesu Grist!
O, oh, sorry, didn't see you there, Glenys. Y yes, y ffilm. Any recommendations? A fel gwyn i fi fyna, trwy'r amser, ti'n a fel bod y red dwarf. O, peth arall, Ambrion. Fucking hell, ti'n troi mynd i gwylio'n belend.
Connie off! I'r stag! Oh, ag i briodas hapus. Oh. Hei, ro'n Conan fel y diawl. Oh. e, ei, sa'n gwybod pam fi wedi cwyno eisiau gymaint, ond e, ei, dim tank o dwl nawr, boys. No. A, a, a, a big day fori, efe. Pwy sy'n cael stag nos yn Cympriodas, anyway? Oh. Ei na, diolch i ti Mick am drefnu, gewn ni noson fach neis nawr.
Paid â phoeni, wi 'di cael strict orders i gadw llygad arnoch chi gyd!
Ti fi'n becso'n fwya. So wei, pam ffycin wei? I'm fel y boi. Yy like like a boy.

Wi'n real dick. Lle ma Bry?
Sai'm yn meddwl am y peth. Mae'n rhannu stafell â ti neithiwr o ddim. Sai'n credu. Blabla lan yn gynnar neu rhywbeth. Absolute no chance bod e lan yn gynnar. Ti lan? I just don't go to bed over the weekends, it's a waste of time. Be?
Sneb wedi gweld e?
Oh, good God, na!
Trech, a'r guests yn ddechrau cyrraedd. Le ma fe de? Sa'n gwbo. I'll sort it.
A'n hela ofan yn aida fe bach.
Oh! Oh, good God! Yeah, yeah. It's not fucking good, Janine! Oh, oh, Menni. Oh, shit.
Ni ma fe de. Sa'n gweld e'n jimbo. Mae'n ei talu up front. Bydd e ma nawr.
Shall ffoni? O pan o'n ffos, da ni'm yn twtio ti, Clem! O reit, ti misio move las, e? Anyway, swn i ddim yn twtio ti chwaith! O, o ti di colli dy drwser a ffili ti ffindio dy ffon nôl i stafell, reit?
O, odi, hwnna swnw mwy fel fi. O, gwr, what a relief! Bydde shelffo ti di bod lanna dy un o'r pethau gweitha fe riod di neud, disaster! O, cheek da ti! Ond wrth gwrs, Bydde fe wedi bod yn eitha neis. Treat bach. Change. Just can a gig, Bry! Reit, ma problem da ni, reit? Wt ti heb dy drwser yn y stafell fel i ar ddwrnod y briodas a ma'r fire alarm yn mynd off! Felly siapai cyn i rwyn dod i wilo amdano ni. Cerddi di mas drw'r drws, cerddi i'r with, a i'r dde, reit? Don't panic, don't panic. Everybody stand back as far as possible. That includes you, madam. Thank you.

Shit! Duw! Chi di dechrau heb fi te? Iesu! Promise i di te?